Abusua a yegu so wɔ wɔ fie hɔ a na wɔkyerɛ sɛ wɔntumi ne obiara nkasa na wɔyɛ nte wɔn ase no ara na prɛko pɛ wohu sɛ nsɛm bi nenam mframa mu sɛ yɛn maame Dɔkta Grace Boadu ɔnwaree na afei na nka ɔba abɛware yɛ a wɔkyerɛ mu a nnipa a nka wɔabɛware no yɛ Nyame nnipa a yɛ a wɔbɔ din paa wɔ Kumasi Asanteman mu ne Ghana mɛma nyinaa a yɛ Prophet Kingsley Gyamfi yɛfrɛ no sɛ Akoapa nokwafoɔ na wohu sɛ nsɛm nenam mframa mu a yɛ a pictures no bi koraa na ɛtwa gu no Pictures no bi na etwa gu no a, wohwɛ bi a Dɔkta Grace Bordu, mmere bi atwa mu na ɔne ɛyɛ Prɔfɛt Kingsley Gyamfi wɔn retu anamɔn, wei koraa yɛ picture a na wɔte hɔ, ɛyɛ me sɛ birthday photo shoot ase biribi saa, ɛne mu nsɛm bebree. Ɛba bɛduru fie hɔ, na ɛberɛ a Prɔfɛt Kingsley Gyamfi ɛba bɛduru fie hɔ no, ɛneɛ ɔba nyɛ ɔno nko ara, cars akɛseɛ ɛka ne ho, ɛno bi na etwa gu no, ɛdɔm a Prɔfɛt Kingsley Gyamfi, Akoapa nokwafoɔ ka wɔn ho, na wɔne wɔn ɛreba abɛdu fie hɔ no, biara na etwa gu no, ɛberɛ a Prophet Kingsley Gyamfi bɛduruu fie no anim hɔ ara, yɛ a ɔyɛɛ sɛ ɔbɛwura mu no ara, ɛnna efie hɔ no, yɛn maame Dɔkta Grace Boadu abusuafoɔ no bi yɛɛ sɛ daabi, ɛɛ, wɔntumi mma kwan mma ɛyɛ Prophet Kingsley Gyamfi ne n'asɔfoɔ, sɛ ne mpanimfoɔ, wɔn maamenom ne wɔn a ɛka ho nwura fie hɔ ɛsiane sɛ biribi nti, na biribi korɔ deɛ abusua, wɔn ankyerɛ mu, abusua nso nyɛ wɔn adwene sɛ wɔn ne nsɛntwerɛfoɔ bɛkasa nti no, wɔn ankyerɛ mu ankyerɛ, na mmom deɛ wɔkaa ne sɛ, Ɛnnɛ yi a Prophet Kingsley Gyamfi a ɛnteɛ nam mframa mu sɛ ɔno na ɔyɛ husband to be a daakye biara ka yɛn maame Dɔkta Grace Boadu bɛware no, wɔbɛware sɛ bio na wɔatena sɛ ɔbaa ne okunu ayɛ sɛ nkɔɔ akokyɛ abusua no ɛsiane sɛ obi wɔ hɔ a ɔntɔ nsa mfa nhyira ne busuafoɔ na obiara natu anamɔn deɛ sɛ bio nka amammerɛ ne amanneɛ kwan so Bible koraa se deɛ ɔsum ne nsu deɛ ɔsrɛ nso mone no nsrɛ nti wɔyɛ sɛ nka ɔkɔ na waba abɛkyɛ abusua nso ɔbɛduru hɔ na yɛse daabi wɔn se wɔmpene mma no nwura mu nti wohu sɛ wɔasansan wɔn akyi Abusua security yɛ tight wɔ hɔ paa, wohu sɛ yɛn maame yɛ public figure a, nti ama nneɛma mu ɔden, nanso yɛn ara na yɛamia yɛn ani, yɛ a yɛn camera man ne yɛn technicians di dwumaso paa a, ɛhwɛ sɛ wobenya kakra de asom yɛn, nti saa na ɛkɔɔ so wɔ hɔ. Prophet Kingsley Gyamfi, Akoapa nokwafoɔ, ɔne n'asɔfoɔ yɛ a aka bɛduru hɔ no, dabi, dabi, dabi, wɔn se dabi da, wɔn mpene ma wɔn nwura mu, na wɔn kyerɛ mu a, gye sɛ wɔnya aboterɛ Ɛma maame, yɛn maame Dɔkta Grace Bode ne maame firi akwantuo mu ba a, ansa na mpo sɛ wɔbɛma kwan a, wɔama kwan ama Prɔfɛt Kingsley Gyamfi ne ne nkorɔfoɔ a yɛka ho aba abɛkyia abusua no a abusua asɛm no ɛyɛ wɔn kakra ɛsiane sɛ wɔn a na ɛwɔ hɔ saa berɛ no nyinaa obiara bisa sɛ a asɛm yi hwehwɛ aso na ɛdeɛn na ɛbɛba Yɛ a, sɛ bi o, obi a yesusu sɛ ɔne yɛn maame yi na ɛwɔ hɔ, na daakye bi wɔbɛware, ɔyɛ Nyame de a, sɛnea anka ne kwan so ano no, sɛ mubebue kwan mu na ɔbɛba abɛkyɛ yɛn abusua na biribiara awie yie. Nanso, eh, take it from Ɔheneba Media sɛ Prophet Kingsley Gyamfi, ae, Nyame nipa, akoapa nokwafoɔ yi a ɔba Kumasi ha ne Asanteman mu, Ghanaman mu ha a, Nyame dwuma a ɔyɛ, akra a ɔtwe de ma Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn no nyɛ asɛm ketewa koraa. Obedu hɔ no, Wɔn se daabi, daabi, daabi, daabi, daabi, wɔn mpene ɛma ne wura mu. Nti wohu sɛ prɔfɛt nso ba a na ɛnyɛ ɔno nko ara, maame ka ne ho, sɛ yɛ Nana Aberewa yɛ ɔka prɔfɛt ho ne prɔfɛt wɔn yɛ ne wɔn to anamɔn kakra a, wɔn nyinaa yɛsan wɔn wɔ anim a na ɛdu baabi abusua na akoma ɛyɛ akɔ soro berɛ a prɔfɛt bɛduru gate no ano ɛne wohu sɛ na ɛbi wɔ inside ɛyɛ yɛ maame Dɔkta Grace Boadu Efii hɔ a, na wɔn bo afu paa sɛ sɛ prɔfɛt no anhwɛ yie na wɔyɛ sɛ wɔbɛwura hɔ a, ebia ɛrenyɛ asɛm. Dɛn na aso abusua deɛ ɛkɔ baeɛ anaa deɛ asie yɛ nti, wɔn se wɔn mpene ma Prɔfɛt Kingsley Gyamfi ne n'asɔfoɔ ne abusua a ɛka ne ho baeɛ no wura fie hɔ no deɛ, ɛberɛ ne nkrabea na ɛbɛkyerɛ. Na saa berɛ no.